Шундый ук шәһрәк каршалас килүчеләр күбәйде мәлекегә караганда. Менә сез күршедә име? Әйе. Безнең әле ачылмаганны белмисез. Безнең ачылу әле көтелә генә. Ә, шулаймы? Әйе. Сез бит ачылды дидегез. Ачыла, ачылырга Ә. тора. Без- Күп калмады инде. Кара, мин тоташ хаталардан башладым ә инде. Була торган хәл зыяны юк. Әһә. Салих Сәйдәшевның туган көне 3 декабрь. Шул Әйе. э, матч бүлмәгешеннән күренә диләр бит инде, әйеме? Бу да Шулай. мөһимдер инде. Ә эчендә ниндидер яңа әсбаплар, яңа экспозицияләр тулылангандыр, әйеме? Тагын да. Тулыланган гына түгел, бөтенләй үзгәргән ул. Ә, әйе, бөтенләй үзгәргән. Безнең ә, ә, алай да түгел, безнең әле исемебез дә үзгәргән. Без хәзер Салих Сәйдәшев һәм татар музыкасы музее. Чөнки Салих Сәйдәшев ул бөтен татар музыкасы. Без инде музей хезмәткәрле хезмәткәрләре буларак шулай дибез инде. Элек Салих Сәйдәшев музее гына иде. Элек Салих Сәйдәшев музее иде, әйе, һәм ә, Күбесенең хәтерендә ак бүлмә калгандыр. Безнең килүчеләр дә шулай әйтә, ак бүлмә буламы диләр. Аңа багышланган. Димәк, инде шушы армияне маршы турында тулы мәгълүмат булачак инде анда. Бераз гына таныштырып китегез әле менә фоны барган арада. Э, Кызыл армия маршы аңа э, берничә елдан 100 ел тулачак. 29 елда язылган ул. Заказ буенча язылган и. Ул вакытта Салих Сәйдәшев янына Исмәгыйль Усманов килгән иде. Алар э, сүз уңаеннан бергә радио комитетта эшләгән радио башланган вакытта. Менә шулай шулай ди Якуб Чанышев үзенең полкына марш сорый ди. Син яза алмай э, яза аласың микән ди Исмәгыйль Усманов. Э, Салих абый әйтә, мин бит марш язарга, мин аны омтылган идем язарга ди Оренбургта булган вакытта. хезмәттә булган вакытта ләкин мин лирик ди мин марш яза алмыйм ләкин Менә Илһам ничектер килде дә, язылды, аннар соң э, оркестрлаштырдылар һәм менә шулай марш килеп чыкты. Аны бик яратып тыңладылар. Тыңлыйлар хәзер дә актуаль әйме. Менә чын профессионал, чын гений дип әйтергә мөмкин әйме, Фәрик Сәйдәшевны. Димәк, инде үз максатына куя икән теләсә нинди темага яза булып чыга бит инде әйеме андый профессиональ кешеләр э, ну төрле э, төрле вакытлар булды салих абыйның мәсәлән менә э, шәриф камал безнең мәшһүр язучыбыз бар шәриф камал вафатына марш язам дип омтылган салих абый ләкин килеп чыкмады Андый вакытлар да булды. Салих абый ул күптән Ансы иҗади кризис дип атала инде. Шулайдыр, шулайдыр. Салих абый ул күбрәк илһам кешесе булган дип аңлыйм мин. Ләкин әлбәттә гений мин музей хезмәткәре буларак башка сүз әйтә алмыйм. Дер даһи безнеңчә. Даһи. Дөрестән дә менә аның әсәрләре ул инде безнең музыкаль фондыбызда безнең нигезе безне тәшкил итә аның әсәрләре музыка дөньясында шулай бит башлангычы диергә мөмкин шулай бит инде әлбәттә ул татар профессиональ музыканы э, шишмә башы нигез салучы кеше иә шишмә башы һәм инде челтерәп аның музыкасына аның шушы әһәңнәре яңгырап инде безнең татар музыкасы үскән зур бер агым булып инде агуын дәвам итә шулай бит әйе әйе аллаға шөкер әйе үзегезнең менә илһам ага шакировны Ой, теге Салих Сәйдәшевнең иң яраткан, чөнки Илһам аганың җырын эзләп утырам мин, әйеме, аның ул иҗат иткән. Э, кайсы күңелегезгә иң хуш килгәне? Беләсезме, э, Салих Сәйдәшевнең музыкасы шундый төрле, менә нинди э, кәефтә булсаң да, ул кәефкә ярардай аның үз әсәре бар. Ләкин менә минем үземнең э, гел нинди булса да вакытта кәефне күтәрә торган өч җыр бар. Шуның икесе Салих абый иҗат иткән. Берсе без кабызган утлар. Ул кандыр буена. Ул үзе бер марш кебек яңгырый бит ул. Ул марш әйе, ул чын дөрес марш. Э, ул кандыр буе пьесасы өчен язылган монтерлар җыры. Менә беркем белми аны. Ул монтерлар. Ләс манда без кабызган утлар, без бит аны ничектер теге Без якты киләчәк өчен утлар кабыз. Ә ул монтерлар җыр. Просто монтерлар авыл буенча йөреп ут кабызган. Хәзер калды микән шул һөнәр ияләре? Алар аны гимн итеп алалар бит. Бу бөтен электр энергиясендә эшләүчеләрнең бер маршы дигән. Бер маршы. Менә элек Советлар Союзында хезмәт э, җырлары бар иде. Э, монтерлар җыры төзүчеләр җыры шахтерлар җыры хәзер андый жанр юкка чыккан белмим э, әйбәтме юк моным факт менә берсе э, без кабызган утлар икенчесе җырларым ул муса җәлил сүзләренә язылган муса җәлил сүзләренә язылган бердән бер җыр салих абыйның бар гәрчә алар менә күршеләр иде ләкин бер генә җырлары иҗат ителгән иде димәк инде сез күңелегез төшкәндә монтерларны Күңелегез күтәренке булганда тегесен тыңлыйсыз инде. Дөрес. Менә беразга да төшенә башладым, әйе, дөрес җавап бирә башладым. Инде менә Салих Сәйдәшев музей коллективы сезнең яңа коллектив бит инде хәзер, әйеме? 10 елдан шул, шул кешеләр барсы да, әйеме? Безнең бит музей барыбер эшләп торды. Э, ремонт, ремонтның актив чагы булганда без башка площадкаларда, мәйданчыкларда э, чаралар үткәрдек. Күчмәләрдә инде, әйеме? Ә? Күчмә. Күчмә булды. Күчмә булды гае бер заман. Ә, аннары ул вакытта мин әле эшләмәгән идем. Мин, мин менә 3 ел эшлим музейда. Ә, ул вакытта инде без музей эчендә төрле чаралар, күбрәк концертлар үткәрдек. Әйе. Менә коллектив нинди максатлар куя менә хәзергә инде 10 ел ачылганнан соң инде сез сөйләдегез инде әймән инде. Ләкин шулай да мирасны барлау, пропагандалау юлында нинди планнарыгыз бар, нинди ниятләрегез бар? Башлап җибәргәннән соң инде 3 декабрьдән соң. Алла бирсә, Алла бирсә. Бик көтәбез без бу көнне. Ну, әлбәттә, инде менә хәзер экспозицияне булдырып, аны матур итеп эшләү, кешеләрне җәлеп итәрлек булсын дип, э, кызыксындырырга кирәк кешеләрне беренчедән экспозиция белән, ә инде икенчесе безнең э, чаралар үткәрү. Э, безне инде шундый камера э, мәйданчык итеп беләләр музыкантлар шәһәрдә. студентлар бик еш э, концертлар куя э, музыка мәктәпләре һәм безнең бер генә таләп э, бөтен килүчеләргә концертта ничек тә булса сәйдәш исеме яңгырасын әсәре булсынмы ничектер аны искә алалармы ләкин аның исеме яңгырарга тиеш шулай итеп фәнни эштә алып барачак инде әлбәттә чөнки милли музейның фондларында Салих Сайдашевның бик күп нотлар сакланган, аларны цифрлаштыру, аны ничектер менә э, концертларга кертеп җибәрү э, безнең өчен бик зур максат. Чөнки хәзер концертларга карасаң, э, Салих Сайдашев җырлары яңгырый, ләкин бик аз гына. күбрәк шул менә әдрән диңгез булсынмы кызыл армия маршы булсынмы ә аның тагын да бик күп әсәрләре бар менә күп аның әсәре якынча менә сез яңгырарга лаеклы дип санаганнар үзегез ну жыр, жыр юк әлбәттә жырларга килсәк э, бер тагын менә ун ун бишләп җыелырга мөмкин аларга яңача аранжировка ясасаң аларны кертеп җибәрергә була менә ничектер оборотка әйме ә э, сәлих сәйдәшевның мирасы күбесе юкка чыккан ул алтмыштан артык э, пьесага музыка язган һәм аның бер егермегә якыны гына сакланган тулысынча варианты булсынмы айрым айрым номерлармы ләкин күбесе аларның юкка чыккан ни өчен дисәгез чөнки элек театрда менә спектакль бара бер бара бер ел бара ике ел бара бер ай бара уңышсыз икән ул аны э, чыгаралар э, репертуар, репертуардан һәм төшереп калдыралар әйе төшереп калдыралар калдыралар һәм аңа кагылышлы булган бөтен документлар юкка чыга шулай итеп күп күпчелек музыка шулай юкка чыкты кызганыч бик кызганыч Замандаш. Безнең дулкыннарга яңа гына кушылучыларны сәламлибез, дуслар. Һәм исегезгә төшерәм, безнең студиябезнең мөхтәрәм кунагы, күршебез, Салих Сәйдәш музееның фәнни хезмәткәре Алсу Хафиз. 891-78-555-915 номеры ярдәмендә Үзегезнең сорауларыгызны, фикерләрегезне юллый аласыз. Менә күреп торам, кемнәрдер әле яза, кемнәрдер инде язган. Һәм аларны да яңгыратырмын. Ә, инде Алсу туташ, чираттагы сорау бирергә телим менә үзегезнең фикерегезчә музейда сезнең карашка иң кызыклы булган иң әһәмиятле булган экспонат нинди икән ул сез һәрберсен яратасыздыр инде аның да мин һәрберсен яратам шуны да әйтеп үтәргә кирәк салих сәйдәшевның шәхси әйберләре бик күп түгел Шуңа күрә алар бөтенесебезгә кадерле. Э, иң зур экспонат дип әйтсәк, ул пианино инде әлбәттә. Пианино һәм урындыгы. Пианиносы. Үзе уйнаган инде. Үзе уйнаган. Куллары кагылган, урындыгына үзегез беләсез кайсы җире кагылган. Һәм шулай аның э, дирижер таякчыгы бар. Һәм элеккеге экспозициядә күрсәтелмәгән безнең экспозициягә керәчәк аның тагын бер шәхси әйбере, ул нота өчен булган шкатулка. Бик матур, бик затлы. Без аны әлбәттә күрсәтәчәкбез. Менә бер 15 ел элек мин анда танышларым белән барган идем. Бик ошаган иде инде менә сезнең сөйләгәннәрегездән соң. Э, өченче декабрьдә булмаса да дүртесендә һичшиксез иншалла кереп танышып күреп чыгарга

Була бит ул шундый яна менә дөньяга алып чыга торган әсәр. Бар, бар. Бүтән җырчыларның да бар бит инде ул шундый. Э, бәхетле җырчыларның, бәхетле композиторларның, чөнки ну күп кенә композиторларын без дә белми белмичә калабыз. Шул марш мул, әллә башкамы сезнең карашка? Ну 30 нчы елларда марш булган инде ул, чөнки ул марш кайда яңгыраса да аны Э, кызыл армейцлар э, бик э, рәхәтләнеп кабул иткәннәр ә инде менә соңрак сугыштан соң килгән елларга килсәк ул инде әлбәттә әдрән диңгез җыры ул шулай ук пьеса өчен чын мәхәббәт спектакль өчен язылган музыка рәтенә керә Әдрән диңгез җыры башта ул Илһам Шакиров ярдәмендә танытылган булса, аннар соң инде Советлар Союзы күләмендә ул Георг Отс исемле җырчы аны таныткан иде. Хәзер дә аны яратып җырлыйлар. Менә былтыр безнең гомумән музейда 3 декабрьдән алып 16 декабрьгә кадәр Сәйдәш марафоны дигән шундый чаралар Э, нәрсә дип әйтим берничә чара инде уза менә шушы э, ике көн э, арасында чөнки өченче декабрь ул туган көне он алтынчы декабрь үлгән көне һәм былтыр ә, шул чаралар арасында безнең ә, Василий Соколов исемле ә, зур театрдан җырчы килгән һәм Без аңа мәрҗәгать белән чыктык. Әйдә концерт куясың, ләкин Сәйдәшев җыры э, яңгырарга тиеш һәм бу Әдрән диңгезне яңгыратты. Ул аны безгә менә үзе ятлый әйме җырны, безгә яза. Мин шундый рәхәтләнеп җырлыйм аны ди. Миңа шундый ошый ди ул. Менә шундый җыр ул Әдрән диңгез. Э, һәм шунсы кызык, аны э, күпчелек менә Илһам Шакиров башкарганда белә күп кеше. Аны Ират җыры дип беләләр, ләкин Спектакльдә аны хатын-кыз җырлый. Ул хатын-кыз җыры. Барысын белмәгәннәрдер әле безнең радио тыңлаучыларыбыз да. Гомумән бу җырны әйме дөньяның, планетаның теләсә кайсы сәхнәсенә чыгып, башкарып, зур уңышка ирешергә мөмкин булган шундый бер музыкаль әсәр ул, шулай бит? Җөмбез дә шулай аңлыйм. Нинди телдә булса да аңлашыла дип уйлыйм әле мин аны хәтта. Анда дулкын шаулары бөтенесе бар анда, әйе. Искиткеч ул. Дулкын шаулары шундый инде дә шым бар, чөнки спектакльдә ул җырны э, э, яраланган офицер янында э, шәфкать туташы җырлый. Ул аның өчен бик нык борчыла һәм музыкада ул хис сизелә. Безгә радио тыңлаучыбыз соравын юллаган. Инде бу минем сораулар арасында да бар иде. Салих Сәйдәшевнең башка композиторлардан аерылып торган э, ягы, э, аның башка үзенчәлеге дип әйтик инде радио тыңлаучыбыз менә шулай юллаган һәм э, кеше буларак, гомумән иҗатчы буларак башка композиторлардан нәрсәсе белән үзенчәлекле аның тормыш юлы, иҗаты гомумән

Аны бит радиода тыңлап булмады. Интернет гомумән юк, да юк инде. Телефон да юк әйме. Телефон да юк. Аны өйрәнер өчен кешеләр спектакльга йөргәннәр. Һәм аның музыка, ну минем өчен ул үлмәс музыка. Менә э, Зәңгәр шәлгә икенче елга 100 ел тулачак. Ә ул хаман сәхнәдә. Аңа хаман кеше килә зал тутырып. Шуның белән ачыла бит әле әйеме? Шуның белән ябыла әле. Минем шәхси фикерем, э, ул музыка ярдәмендә генә шулай заллар тула. Шулай, дөрестән дә шулай. Монда магнит кебек иң мөһим э, спектакльнең өлеше шулай бит инде монда. Миңа миңа калса шулай, әйе. Һәм менә шундый э, халык күңеленә үтеп керә торган музыка язган Салих Сәйдәшев. Э, һәм ул бит шундый чорда булган әле кеше бик күп музыка белмәгән ул хәзер без әллә нинди музыка тыңлап э, беләбез э, әллә нинди вкус бар инде бездә яме анда ничектер халыкны җәлеп итәргә кирәк иде театрга һәм бу килеп чыкты аларның кәрим тинчурин белән ә кеше буларак шулай ук хатирәләрдән укып беләбез ул бик йомшак күңелле кеше булган шаяртырга яраткан Э, ләкин э, аның янында ниндидер э, артык сүз сөйләргә маташсалар тырышсалар шаяртма дигән сүзе бар иде аның җитди дә була белгән инде кирәксез конкрет әйе әйе һәм инде әйтеп узганымча ул ихам кешесе булган карагыз әле менә аның дәвамчылары аның эшен дәвам итүчеләр гомумән нәселе бу яктан шәҗәрәсе ничегрәк менә бу ә, сезнең экспозицияләрдә гомумән чагыламы Э, шәҗәрәне без куймадык экспозициягә ләкин аның гаиләсе белән танышып була безгә музейга э, килгән кешеләр таныша ала без әлбәттә нәсел дәвамчылары белән тыгыз элемтәдә э, аның олы улы альфред сәйдәшев шулай ук җырлар иҗат иткән маршлар да иҗат иткән әле ул үзе юрист булса да үзешчән композитор булган ул Һәм э, менә аның э, нәсел дәвамчылары шулай ук музыка белән шөгыльләнәләр. Кемдер консерваториядә укыткан, кемдер музыка балалар мәктәбендә. Дәвамчылар бар, Аллага шөкер. Дөрестән дә менә безнең бер ягыбызда Муса Җәлил музее, анда инде Муса Җәлилнең балалары, ныклары белән әйме аралашу, һәм бер ягыбызда безнең бөек композиторыбыз Олег Сәйдәшев. Менә без нинди

Ә, шын мәгънәсендә менә лаеклы алар, әйеме? Сезгә зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар. Инде ачылганда тагын да күрешергә насыйп булсын, ачылгач та күрешергә насыйп булсын. Безнең радио тыңлаучыларыбыз белән бергәләшеп, шулай аралашып, яңалыкларыгыз булса, сезне янә дә кунакка көтеп калабыз. Рәхмәт. Исән сау булыгыз. Бүген безнең мөхтәрәм кунагыбыз Салих Сәйдәшев музее фәнни хезмәткәре Алсу Хафиз булды тапшыруны мин журналист Фаил Гыйматов алып бардым. Киләсе чәршәмбегә күрешкәнгә кадәр дуслар.